Pathian nih a kan zaangfah i lunglawmhnak lawngte a si. Nizan ruanghrang te cu kan khuachung ngaihchiatnak a um, zeidang zeidang a um. Sinain hihi Pathian nih a kan serpiakmi tithar a si. Lunglawm tein Pathian biakinn ah kan hmuh tik hna kan i lawm tuk hringhran. Sunday school cawnnak kha ka vun peh hna lai i Efesa kan pali a hme kuleng ah tanglei khi si. Ka vun rel dingmi cu cucaah lihchim um ti hlah seh. Aho cio paoh nih a unau cu biatak chim seh. Zeicahtiah kan dihlak in hmunkhat ah Khrih pum chung i kan si cio. Nan thin a hun ahcun nan thinhunnak kha sualnak chung i an luhpitu siter hlah. Cun na thinhunnak cu lutlakter hlah. Pythagorean saying an ti. Hlan lio ah mirang pawl rak i cawnpiaknak an hmanmi atu i Salm chung i Salm panga pali dek hrawnghrang khi an hmanmi ka si. Tuchun ah tlawmpalte van chim ka duhmi zei dah si ti si ahcun Khrihfa mi hna nih zeitindah thinhunnak kong a chim tikah anger Thilnunnak hi zeitindah kan handle khawh lai? Zeitindah kan tlaih khawh? Kan, kan, kan, kan, zei kan ti lai? Sualnak ah cang lo ding kan, kan tlaih khawh lai ti kha tlawmpal te vun chim ka duh. Anger is righteous. Tinunnak cu a dingmi si ko. Zeicah ti ahcun ahmaan lomi na hmu si ahcun na thinhunnak dingah Pathian nih na nature in tabau ah a chiahmi a si. Asinain Bible ah a kan cawnpiakmi a thlum khunnak pakhat cu zeidah si ti si ahcun kha thinhunnak kha a dingmi si ko si ahcun Paul nih a cawnpiakmi firfiah a muru zeidah si ahcun a dingmi a dingmi si ko ahcun cu thil cu na sungsual nakhnga lo ṭha tein hman na thiam tik a si. Lai cucaah cun thinhun kha a ding komi a si ko si ahcun kan caah a kan rawktu si loin tiang kha a si chih a haumi kha Paul nih a chim duh Le hika zawn ah Khrihfa mi hna nih kan tuah dingmi hi Paul nih a chimmi minung kan nunnak ah damnak bak a si tiah ka ruahmi pakhat tuzing an chim ka duhmi si si ahcun a bottom line a tanglei a muru taktak Khrihfami na hin biatak nan chim khawh ko na hawile kha na unau kha biatak na chim khawh ko zeicah timi um why zeicahdah a hmaanmi na chim khawh ko ti si ahcun Khrihfami hna i kan nunnak kan basic cu i ngaichihnak le ngaihthiamnak kha foundation a neimi a si. Okay. Kannih Khrihfami hna zalong tein kan thinhunnak, kan lungtlin lonak, hawinak he kan ruahnak ai lo lo deuh bakmi zong kan thin khawhnak a ruang cu kannih kan hrampi cu i ngaichih khawhnak le ngaihthiamnak cungah a chiakhanmi community a si ca a si. Le cu chungah cun kan hung um khawhnak zong cu amah Pathian lila nih foundation a tuah ciami a hram a tuah ciami Bawi Jesuh Khrih a tuah ciami chungah kan um caah khan cucaah cun freely in kan chim khawh kan rel khawh a ruang cu kan rawk la lo ti kan theih mi lung kan fahter la lo ti kan theih kha cung tu khan kannih nih kan thinhunnak kha kan chim kan rel khawh dingmi kha a si. Hika zawn ah hin a biapi ngaimi pakhat uh, ecotism ecotism psychology biapi ngaimi cu minung kan nei chia minung kan taba wa ah Minung hi a hawi langnak in ka, ka theih deuh ko. Ka nupi nak zong ka fim deuh ko. Ka hawipa nak zong ka hngalh deuh ko. Tinak khi minung kan nei chi ah um hrimhrim mi si. Minung pam nih kan neih mi si. Leka kha zeitindah na hen dal lai te si ahcun Pathian a simi a zum lotu pawl caah cun khakha a cawnpiaktu hna thil pakhat hmanh an ti lo. Le cucaah psychology biapi ngaimi cu kha thil kha an thuh. Mirang ahcun pretend, they hide and pretend. Midang nakin ka fit deuh ko timi kha direct in confess tuah khawh a si timi kha an thluak ah um kho ti lo. Direct in uin khan khawh a si timi kha um ti lo. Le cucaah cun, wei, Pathian a zum lomi hna nih cun

ka palh ti luat tein kan chim khawhmi a si. Bakhat Jem a ngan panga nih a chimmi khi le nan thin a hun si ahcun nan unau sinah va kal va chim law nan thilrit kha vai chawng. Mah cucu Khrihfami hna kan thluachuahnak ngan bikmi a si. Kannih cu kan thlet tikah zei kan ti lah thil a rawk ning kan thlet ti lo foundation a ṭhami ne cu tu a ṭha tein kan thlet. Mah kha Khrihfami cu chuahmangmi kan hmuhmi a si. Na hman thiam lo ahcun na thinhunnak kha a zumlotu hna nih an lungchung an i uahnak vialte, an i thuhmi vialte kha nine tuk te si ahcun Jesuh Khrih khamhnak kha na caah sullam a nei lo ti hna A tlau lengmang liomi hna caah cun pakpalawngmi na si. Sihmanhsehlaw Bawipa dawtnak ai fiangmi caah cun ka palh ko, unau sinah ka palh ko ti va chim kha a har ding pakhat men a um ti lo ai. Kan caah luatnak tu, release tuahnak tu, damnak tu a rak si. Le cu ca cun hika ah hin, hika in, Khrihfa mi hna nih kan ruahnak ai khah lo tikah, present kan tuah khawh, kan chim khawh ko te. Kan chim khawh ko. We can tell the truth. Kan chim khawh ko, a hmanmi zong kan chim khawh ko. Zeicah cu cu, zeicah, they can trust one another. as a brother in Christ. Unau taktak bantukin Jesuh Khrih dawtnak a hngalmi pa nih cun ka palhnak zong a ka ngaihthiam ko lai ti ruahchannak te kan in chimh ngam hna. Cucaah cun Pathian dawtnak a hngalmi hna sinah cun i palh sual ding zong khi kan thin a phang tuk lem lo. kei he ai pat leklek mi ka si vei hrai kai palh nikhat ah hin asinain an ka ngaihthiam te ko lai ti khin ka hoi um ko zeicahtiah Khrih Bible ning ka nung rua ka ti ka Bible ning cu cu si i tlawmpal te psychology ka theih tikah kum nga hrawng ka rel ve tikah zeidah ka hmuh ka luatnak therapist nih luatnak ka hmuhmi pakhat cu atu i bawi si khi chimmi a si A ṭhat tuknak cu zeitikhmanh ah na lungsi a rem lomi kha va i ti bak hlah. Zan i thla na cam lai ah nan nu he bianungrua he a tlamtling lomi nan fale kong na lungretheih lo ti maw nan bilkung maw a zei maw chim ta lo maw it lai ci Maka kha theology zong in a hmaan, psychology zong in a hmaan. Kei cu keimah nih ka practice ve i kum nga chung ka practice ve theory zong ka ong ning a si mu. Ka cu a si lo in mu. Ka damnak kha an hmuh caah an ka awnter an si. Okay. Tuzan ah laksawng pek kan duh ve mi hna cu nan dam ka duhmi ka si. Nai ci nat lomi kha na chim tikah nangmah nih cutin na ka ti ti kha chimpung si lo. Ya lum dio ri ah. Nangmah kha cutin na sual ti chimpung si lo. Mirang ah cun this is how I feel. Mai ka khan sa ning si. Kan nu, kan fale kong na chim ah khan aw, ka rak i phurum ngai le cutin na ka khan sa cu. Nangmah cawnpiak na thiam lo ti kha na chim ning mi si lo. Nangmah nih cutin na ka ti meeting upa meeting kan tuah tikah nang nih cutin cutin na ti le kei nih cutin ka ti ah cun midang kha blame nan tuah cang midang kha sual nan phawt cang nan chim dingmi cu this is how I feel iti ka ruah ding a si hi ka khansa ding a si na khansa nak kha rawkter kan duh lo asinain ka khansa ning hitin a si ti kha express tu tuahthiam na chim diam a si ahcun kan pa mirut na ka ti lengmang mi kha aw ka nge a chia tawn le na ti si ahcun zia mirut na ka ti ti nak nak cun a dam ko lai le maka ka bawi su kri ni ka zun ah a kan cawn piak mi le paul le a kan cawn piak mi he khan a kal ṭi mi si the same thing Cucaah nan thinhunnak in nitlak dor hna ti tikah a hung ko mi a hung lo bantuk te ni ti dek lo lo i dek ching lo nan kam i seh ching lo i ching ti ka si lo rawl na ei tuk chim lo na cang rial lo ei lo thim lak tho lo kal u ti ka si fawn hiti hin na paw ka lungre thei ve cu

hmuh khawh ah na hmuh khawh ahcun ka kan na dam bak lai ka kan hmuh khawh lan chung atu i egotism keimah hi kan nu nak an tlawm te ka ta deuh ko timi te kha kan chungah a ṭhaw tuk bu kan cun nangmah tluk te cun na chawn kho lo hrim ko na caah minung nih tling lo Na cucu Paul nih ralring tein a chimmi cu chapter hramthok ah dawtnak le community dawtnak kong a chim pahnih ah chapter pahnih pathum ah thiannak kong le lungput thiannak kong vialte a kan chim le a donghnak ah a thuk bikmi kan chung i uamnak anchor thinhunnak vialte kha zeitindah ka tei lai Agriculture umtuning ahcun present participle form a si. Present participle form cu a dih lo. Na minung hrin kha cetchin in na pianthar cang kan a lo dih lo. Nemmam cu. Ai pek peng a kal peng duhsah tein na thah dingmi khi si. A nu pam a hmang tukmi far krim cu nan va nan ngeih lawngah nan fale nan pamh peng hna. Duan te a lo kho lo. Example ka pek nia mu. Nanmah kan zikit nak ka si lo. Keimah zong pom ka hmang tawn family ka chuah si ahcun fawi te a lo lo bak. Fawi te a lo. Bible lawnglawng hin do nan nan minung hring sinak hi tei khawh si so. Bible nih a kan cawn piak mi kha duhsah tein kan zulh tikah kan sual kho lo tinak cu si lo nain thim ding a kan pek peng. tei khawhnak a kan pek peng. Mah dawh phung ka chim ka chim tawnmi philosophy he ka chim tawnmi zeidah ka chim tawnmi si cun na sual khawh ko si na ṭha kho ko hin cu philosophy in ṭha tein ruah a si ahcun ka thiam lo nan nika ram ah ṭhi cem philosophy in ṭhi cem ka ngah cu mu A muru taktak zeil a si. Na sual khawh ko a si ahcun na, na ṭha kho ko hen cu. si ko lo maw? A sual khomi nih cun a ṭha khomi bak na si ko. Ma cu tuah Paul nih a chim pengmi a caah a biapi cemmi cu You don't have to be angry person all your life. You could be powerful. Ngaih thin, thin tawi pengmi si kan kia lo. powerful, dawtnak le zaangfahnak in power a neimi, nung a nung, nunnak a neimi tu na si kho ve ko ti kha hi Paul nih a chim pengmi cu keimah Paul zong hi mi ka va hrem hna Khrihfa Paul ka va an hawng ka va dik hna ka va na a si ahcun atu cun ka si ti lo keimah zong ka nem kho ve ko dawtnak ka nei kho ve ko ka chawk kho ve ko phundang chim cio cun ka minung hrim sinak ka personality ka tei khawh ve ko ti kha paul i amah an atuah khawh ve mi kha hau thawng in bawipa vel thawng in cucu a sekmi community a chungah kan sining vialte kan i awnh khawh hnu lawng a si Therapist in na kal si ahcun number one, unconditional situation an pem rang lai. A hmasa bik ah na ngaihchiatnak, na lungkuainak kha dai tein chim khawhnak nazi pakhat lang an pek lai. Le cu chung hnu ah na ngaihchiatnak kha na chim tik a leng ah chuak. Thakok bar thil na tonmi vialte kha na chim tik a leng ah chuak. Na chim lo ahcun na chungah a lut, na chungah a nung. Nai nunpi. Le cucaah cun naizi pak tah zahni le som sri lengmang na ra pawl an liam mi khi mun khi si ka khin ma zong ka in suar in ne kum thum chung ka liam piak le ka cawn mi ca mu tua lo nga lo ca nan sin a chim ka duh mi dik Pathian dawtnak khi minung kan nunnak ah ruh le thlek tiang an damnak a pe khotu Pathian dawtnak a si Cu dawtnak cu kan i tlaih tikah nulepa, nuleva zong treating one another as a loving community minung dawtnak in kan i pehtlaih tikah kan innchungkhar ah lungatheihnak kan chim ngammi innchungkhar ah a van i can. Pa nih ruahmi dang, nu nih ruahmi dang, fale nih ruahmi dang, ti kha cun Khrihfa innchungkhar nan si rih lo. a fiang pala dah ka chim duh mi khi Khrihfa innchungkhar timi cu lungretheihnak thilri thinhunnak vialte zong ka bia ngai na pa ka si na nu ka si timi in a uak lo this is how I see this is how I feel ma hi ka khan sa ning si ka fa kan na ruah tuah lai a hmaan mi nang na ruah ning kei ka ruah ning zet a si thinhunnak in ni va chak tak hlah u lungthin lonak in ni mi tlak ta hna lo kan fale ka bei tampi cu caan um lo kal ko na ca pa tuah khawh duk um ko to in chung va kai ko kan ti tawn na kha caan um lo kan ti tawn kha Bible hi cun ai kalh ai kalh cang kha tu chun in kan cawnmi Bible caan nih cun a si lo a dongh tiang te kan bia kan i ruah la kan i si la ti si lo bia kan i ruah la Lungsirem lo bu in lungtling lo bu in inn chungah va kai ko le homework va tuah ko ti cu pastor inn hman do kan hman cu keimah na caan ka nei dawn lo ka fa le kai ti ma in cung ka ka za chim ko nan chim lo ma ti ti la asinain an thinlung a dam lo bu zeicah kan zoh khawh lai cu chin chap i innchungkhar i nu le pa i hram rumro hrawmi fa nih zeitin zei caah an zoh khawh lai culoma a ṭih in an kan ṭihmi innchungkhar ah zei fimnak dah a um kho lai zei minung ṭhawnnak dah a chuak kho lai mah cu pei pawl nih a kan sian lomi cu nan thinhunnak nih in tei hna hlah seh. Thluachuahnak tu hi i thi ko. Thim khawhmi kan sinak kha hika zong ah hi Baibal nih a kan cawnpiakmi a si. A sau lai caah cu ve si ko rih seh kai lawm.